Tēnā koutou, ka kōrero tea mātou kōwhiringa mō te taumata ngahuru o ngā momo whakakapinga e taea ana mō Game of Thrones. Kei te mōhio rānei koe ki Game of Thrones? Pāwhiria i raro iho nei kia hono mai tō kūkara, pukamata rānei, kei te wānanga mātou i ngā ara rau i mua i a HBO hei whakakapi i tēnei hōtaka mīharo. Tuangahuru, Tyrion Lannister wins. You enjoy the game? I do.
Last thing I expected. And you play it well? I'd like to keep playing it.
Ahakoa pea tana kore e pīrangi ki te Iron Throne, ka hua ake pea tēnei. Kei te whakapae ngā pononga he Targaryen kē ia, ehara i te Lannister. Ko Tywin te pāpā o Tyrion, te Hand of the King o King Aerys Rua. I ngā pukapuka i ratatau a Kīngi rā ki tana wahine, a Joanna, ka whakatoi hoki a Tywin me te kī he Lannister ia, nā te mea kāre he kōrero hei whakahē. I pā a Tyrion i te tarākona me te kore i ngaua, ka taea rānei e ia te eke i tētahi?
When my father told me the last dragon had died a century ago, I cried myself to sleep that night. But here you are. Ka whai whakapapa ia ki te trona? Pēnā ai! Koia pea te kīngi koi rawa atu i Westeros mō tētahi wā roa. How do you know this?
That's what I do.
I drink and I know things. Tuaiwa, the Iron Throne and monarchy rule is thrown out.
Nō ngā whare whaimana e tākaro ana i tā rātou Game of Thrones, ka rō rātou e whakarongo ana ki ngā rangatira arokore, ki ngā tohe ā-whare me ngā riri tara ā-whare, kua tae te wā, Ka nui tēnā. Kei te tipu kē te whakariuka i waenganui i a King's Landing. Kāre pea he wāhi mō ngā kīngi me ngā kuini i te ao o te hunga ka ora tonu i muri mai i te tānga atu o te Night King. Ka taunaki pea ētahi o ngā whare whai mana i tēnei whakaaro nā te nui o te hekenga o te toto i te War of the Five Kings.
We have no names, no family. Every one of us is poor and powerless.

He would have been the stallion who mounts the world. Now he will burn no cities, now his khalasar will trample no nations into dust. Heoi, i te mutunga o te kaupeka tuawhitu, he nui ngā kōrero mō ngā tamariki me te whakapapa. Nā konei i hua ake te whakaaro ka whānau pēpi pea a Daenerys me Jon. His name is Aegon Targaryen. You have to protect him. Promise me that. Āe, he whanaunga rāua, engari kua whānau kē mai ētahi tamariki i te hōtaka nei. Me kotahi reanga te roa o tā Westeros whakatika anō i a ia. Hei taua wā pea, mā tēnei Wolf Dragon iti rātou e ārahi. Tuawhitu, Sansa is the Queen in the North! Kua hoki a Sansa ki tana kāinga, he koi ake, he kaha ake. Ka tae te rongo ki a ia, ko Jon te kaiwhakakapi i te Iron Throne.

Mārama ana ki te kore ia e pīrangi ki te hoki ki Kings Landing, nā ngā āhuatanga kino i pā ki a ia, me te aha, me noho tētahi star ki Winterfell i ngā wā katoa. Koia pea hei Warden in the North, engari kia marara anō a Westeros i ngā pakanga e haere ake nei, ka whakamana pea ia i tana mana motuhake. When the snows fall and the white winds blow The lone wolf dies, but the pack survives. Tuaono, Daenerys goes mad!
Griff, if you start beheading entire families... I'm not beheading anyone.
Your Grace. I ngā pukapuka, ka whānau mai he Targaryen, ka whiu kapa ngā atua. I tētahi taha ko Wairangi, i tētahi atu taha ko Rongonui. Nā tana tere piki i te ara whaimana i rongonui ai a Daenerys. Engari ko ana whakahaere tōrangapū ka noho i waenganui i te pai me te kino. He nui tana aroha ki tana iwi me te hunga whakapono ki a ia, engari ka kino ia ki te hunga wero i a ia. Dracarys. Me whiu anō te kapa i te rironga o tētahi ana tarākona. Ka pēhea tana whakahoki ki ngā mahi a Cersei? Ka whai i tā tana pāpā me te wera i te katoa? Taiho tātou ka mōhio. Dracarys. Tuarima, Cersei wins! Noho tonu ki ngā kuini pōrangi, he āhua uriuri te hōtaka nei, ā, ehara i te mea katoa ngā tuahangata. I tēnei horopaki, ko Cersei te rangatira hou o Westeros i muri mai i tā Jon rāua ko Daenerys turaki i te Night King. Hoi anō, na tana āhua rerekē, ka hono pea ia me te Night King hei Night Queen. Me wehe ngā mōrehu o te pakanga i Westeros ka whakawhiti i te Narrow Sea, Ka noho rānei hei kēhua. Pēnei i tā te Doom kai i a Valyria mā te ahi. Ka kai hoki pea te Doom i a Westeros mā te tio.
Let the monsters kill each other. And while they battle in the north, we take back the lands that belong to us. And then what?
And then we roll. Tuawhā, It was all Bran. He saw me! The Night King! He saw me! He nui ngā Brandon i te whānau Stark, nō Bran e tamariki ana i wareware a Old Nan i a ia. Nā konei, ka whānau mai te whakaaro o All Bran, e mea ana ko ngā Brandon katoa i ngā hītori he tangata kotahi, Bran Stark, te tangata whakawhiti rohe wā. Tērā hoki te kōrero e mea ana ko Bran pea te Night King, i hoki atu ia ki ngā rā o mua, Ka kuhu i te tangata nā ngā Children of the Forest i hanga hei White Walker tuatahi. He whakaaro rerekē tēnei, engari mēnā i tika, e kore rawa tēnei e whakapaetia. When the long night comes again, I need to be ready. Tuatoru, The Night King wins. Kāore pea he whakamutunga ngoikore i tua atu i tēnei, ehara i te mea e kore e taea. Ko Game of Thrones tēnei. Kei muri i a ia ko tana ope tio hei hanga kēhua i roto i ngā pakanga e haere ake nei, ka tae atu pea te Night King ki King's Landing me tētahi ope tē taea e Turaki. Waihoki, he tarākona tio hoki tōna. He hononga ki te whakaaro matua o Game of Thrones, arā, ka noho tuarua te mana, te whenua me te moni ki aituā. I tēnei horopaki, me wehe ngā morehu i Westeros. He maroke tēnei horopaki, Engari ka pai ngā hōtaka ka whai mai. Tuarua, Jamie kills Cersei and vice versa. Tokomaha ngā kiripuaki ka kī, he tohu manakore te ingoa King Slayer o Jamie Lannister. Engari, nāna te Mad King i kōhuru e ora ai te tini, kia kore ai rātou e wera. Ka rere ngā tau, ka rere kē ngā matatika o ngā māhanga Lannister. Ka kōhuru pea a Jamie i a Cersei, Pēnei i tana kōhuru i te Mad King, ka huri ia hei King Slayer, hei Queen Slayer hoki. E kore a Cersei e mate wheke, tērā ia te whakaaro i whānau tahi māi rāua, ka riro tahi atu rāua.
Our children are gone, our father is gone, it's just me and you now. There's one more yet to come. I mua i tā mātou whāki i te tino, ana ētahi whakaaro hei mihi. When people ask you what happened here. Ka mate whakahere a Aria. Tell them the North remembers.
Tuatahi, Hot Pie assumes power, establishes a democratic government. Hello hot pie. Ka rite mai koe, he kōrero wera e whai ake nei mō te mana pori. Carl, e rūkahu noa iho. Tuatahi, John or Daenerys dies. Your Grace, everyone you know will die before winter's over if we don't defeat the enemy to the north. As far as I can see, you are the enemy to the north. I am not your enemy.
Ka mate a John rāua ko Daenerys mō te kaupapa, ka mutu, he maha ngā tāngata ka āwhina ki te whakatutuki i tērā whakaaro. me ō manawa tītī rāua e puta ai ō rātou ihu, ka raru pea te tokorua nei i te putanga o ngā kōrero mō ngā mātua ake o Jon, Kawairangi rānei a Daenerys i tētahi wā hirahira. Tērā, tērā, ka hinga pea a Jon i te umu pokapoka mō tana whānau me tana wahine. Ahakoa ko wai ka mate, ka mau tonu tā rāua kitenga whakamutunga i a rāua anō hei miringa ngākau, ā, ko te tangata kaora ka noho ki te Iron Throne.
He loved her. And she loved him. Tēnā koutou mō koutou i mātaki mai. Homai o koutou whakaaro i roto i ngā wāhi whakahoki kōrero i raro iho nei, ā, kaua e wareware ki te titiro ki te Game of Thrones playlist mō ngā mea Westerosi katoa. He waenganui i a tāua, kua whakaritea tētahi mea hirahira mō te kaupeka whakamutunga o Game of Thrones, nō reira, mātaki tonu mai.